Wel, falle bod y wyneb nesaf yma'n gyfarwydd i chi o'r rhaglen Mosquito, ond bellach mae hi'n serennu yn y byd actio. Dyma Erin Richards! Ti'n iawn, Erin? Dw, diolch yn fawr.
Good. A ti? Ie, fi'n iawn, diolch. Um, ti wastad wedi bod eisiau actio, te? Ydy unrhyw beth ti wedi bod yn rhan ohono ti erioed? Ie, yeah, ers bod ni yn blentyn bach, um, ers fi, o'n i'n Pinocchio pan o'n i'n rhyw pedwar mlynedd oed, oh. yn y, y sioe yn ysgol. Ond ie, yeah, o'n i, um, o'n i wedi dechrau bant yn actio yn proffesiynol ar Jara.

Dad a fi a ma yym Geraint Hardy. Ie. Ar Plan y Plant nawr wrth gwrs. Waw. Ie. O cysyll- cysylltiade yn ifanc 'te. Ie. Ond yym wrth gwrs ti 'di ca'l lot o lwyddiant yn ddiweddar hefyd gyda'r actio wrth gwrs yn radio i ddechre gyda? On'd yfe? Ie yym ar ôl i fi adael Mosquito es i i neud yy Torchwood ar Radio Pedwar gyda John Barrowman a Eve Myles. Odd wnna'n lot o hwyl yn yy neud hwnna yn y stiwdio efo n'w. Ma' wnna'n anhygoel. Odd John Barrowman yn yym boi itha doniol. Ydi e? Actio lan yy odd ie. A beth o' ti'n chware yn yy... Yy o'n i'n chware merch yy wel alien o'r enw Frida. Shwd odd hwnna?
Mae'n gwbo bod wnna'n anodd neud dros y radio. Ie, odd yym odd yy iaith hi yym fel Swedish. Waw! Yym so odd 'i'n dweud lot o bethe od iawn. Mm, diddorol. Yym so ie. A be- a beth am gwaith teledu wedyn? A wedyn es i mlan i neud Crash yym s- so ma'r yym pen- pennod gynta wedi ma' fi ar y pennod y trydydd pennod o'r ail series. Grêt. Sy allan blwyddyn yma yym a o'n i chware merch yy o'r enw Cheryl. Ie. Odd yym bach yn wallgo. Ww! Yy ie. Diddorol.
Ond ti 'di chware cymeriad eitha diddorol yn y theatr yn ddiweddar hefyd do? Ie, merch arall odd bach yn wallgo yy yn Bankrupt Bride efo Theatr na n-Og nes i chware. Ie. Yym m'enw odd yym... Ti? ...o ti myn' i Hyfryd. O'n i fel yn menyw posh iawn efo lot o arian odd eisie yym odd Carys Gwilym yn chware yym menyw o'r enw Clare odd yn berchen siop priodas. Grêt. A o'n i eisie yy ffrog hyfryd yma yym a wedyn o'n i'n tal- o'n i'n gofyn am lot o bethe newydd a dweu- t'wod odd y ffrog yn myn' i costi ryw pedwar mil. Waw. A wedyn ar y diwedd odd Carys fel oce wel angen arian nawr o dim arian 'da fi. O'n i fel na sori fi jyst bach yn wallgo. Ti'n ti'n dechre poeni bo' ti'n ca'l y cymeriade od t'mo'? Typecast. Ie.
Typecast ie. Fi jys yn siŵr beth ma' pobol yn trio dweud. Ti'm yn gweld unryw reswm?
Ond yy ar ôl i fi edrych yym ar d- am wybodaeth amdanat ti ar y we... Ah ha. ...ti me'wl bo' ti'n lico ffilmie rhad neu low budget? Ie fi'n lico neud lot o ffilmio low budget oherwydd fi'n meddwl bod e'n bwysig ma' lot o st- storie well yn dod allan... Ie. ...yy efo pethe low budget t'od ddim y blockbusters huge... Hmm. ...lle ma' lot o bobol eisie ca'l dweud beth yw'r stori myn' i bod fel t'mod. Wel ma' hwnna'n eitha diddorol achos yym Ni'n nabod cyfarwyddwr o fri yn fan hyn sydd yym ar fin dechre ar wneud yym ffilm rhad neu low budget. Aha. Yym felly cymryd gip ar hwn.
Haia Erin, Kifties yma, director newydd y sîn. Yy ma' gennym ni ffilm newydd allan fel 'dach chi'n gwybod yn dod yn fuan o'r enw Zombies from Ireland. Yym dwi 'di sôn ar Uned Pump rhai wythnosa nôl bo' fi angan zombies i'r part felly a wedyn dwi 'di clywed bo' chdi yn licio low budget horrors so dyma chance chdi wan, chance in a lifetime i fod yn ffilm Kifty, y director newydd ar y scene, zombies from Ireland ok so well i hyn fod yn dda cos dwi'n clywed bod gen ti sgiliau teledu gwych ok so action. Ok, zombie. Ti'n barod?
O Iwerddon.
Ie, cer amdani. Fiddly-dee! Fiddly-dee!
Waw! Oedd o'n anhygoel! Sorry Hark. Sgen i be' sy gyda Kifty i ddeud am hwnna! Sgen i be' arall 'da fi? Waw.
Erin, oedd hynna'n, oedd hynna'n wych. Yym, dwi'n gallu deud bod gen ti brofiad efo'r anfarwol, the undead, dyna, ynde? Yym, be' wna i ydi, gynna fi dipyn mwy o bobl dwi isio gweld, de, ond be' wneith, wneith gynna fi rhif chdi gyn un o'r pump, a wneith pobl fi ffonio pobl chdi yn fuan, ocê?